Egbe nu sue ɖe ko me maƒo nu tso ahan. Eya nye ame yiwo mi le Ghana me, mi le Togoa me, mi le eh, social media dzi. Ame sia ame le nu ƒo le nu fia. Eh, ame yiwo mete wo le nu fia tso la, wo tse wova le comment wo ŋlɔ ahan. Eƒete ŋgɔgbe ɖeɖe ko mi le didi. Sue yi me maƒo nu tso eya nye Tuni Tuni Jonas ƒe nya yiwo le gbɔgblɔ. Ame sia ame le Tuni Jonas ƒe ŋkɔ yɔ. Eh, mayɔ woƒe ŋkɔ fifi la haɖe be menɔ kɔmɛntiwo kpɔ, mía ʋɛwo tse mi le kɔmɛntiwo ŋlɔ, mi le sɔpɔti. Eh, nui le veve ɖe ya nye be amedzudzu, amedzudzu, personal attack, eya mele be mía kɔ mía ɖokui kɔ de me o. Ne mía le ŋku ɖe ŋu la, eh, mía ʋɛ me me, me, me te ŋu de afɔ mawo tɔgbi o. Ne ekpɔ YouTube wo kaka me la, eʋɛ me ƒe YouTube wo la, Ame aɖeke meɖoa nu gbogbo ɖe ɖe ame tsitsiwo ŋu o, vɔ nyateƒe yi le lae le be mígblɔ nyateƒe na ame tsitsiawoe. Ne wonya be agbea le tɔtrɔ, blema ƒe kɔnu mawo ɖe, eɖewo le ye nye nyɔe, nyɔewo ɖe, míalé ŋku ɖe eŋu ne vɔ̃ewo ɖe, míade wo kɔ da, kɔ da ɖe adzɔge. The manner in which we say, Fifla ne edi be yeaƒo nu kple ame tsitsi ɖe, ne womenya nuwo ƒoƒo ko woatsɔe be eda ƒu. Ne womenya nuwo ƒoƒo ko efia be womele ame tsitsie bu o. Ne èle biabia aɖewo bia se la, wogblɔe be womele ame bu o eya ta nèle biabia mawo tɔgbi bia. In other wise, woate ŋu ana nànya be ɖeviwo mebia nya mawo tɔgbi o. Yi nyi mekpɔe be eɖe fu viɖe. Tsuni Jonas egbe yo kɔ le nuƒo kɔ le eh, ŋku, ŋkume kana ame tsitsiwoe especially míaƒe politician wo edze be mina no nya míaƒe politician wo edze be mina no nya nyateƒea ekpɔa ene du le ya wònye be míle bele na duo míle bele na duo míle tsitsi do teƒe ɖe gaime gade ado Ne ame beble va ti kɔ na ame ɖe, akpasese age ɖe eme. Eya menɔ gbɔgblɔ. When persuasion fails, míakɔ by force. Social media eyae na be by force ƒe nya. Ameka, amekae nye Jonas wòate ŋu ado aɣeyi be ye nu ƒo ɖe efia ɖe ŋu? Awɔ ɖe. Efiawoe woawoe nye dukplɔlawo tsã. Aƒe politicianwo va xɔ. Fifi la xe fiawo va de asi politicianwo te wo kple politicianwo le tsatsa fifi la la, the insult or the argument for the politicians will still come back. Ava fiawo tse dzi. Ekpea ta egbe yi wokɔ le nu ƒo kple politicianwo ɖe eya ewɔe be wòva le nu ƒo kple fiawo tse si gbe. Ahan. Magblɔe kple susu be míaƒe ametsitsiwo no se egɔme be ne dzi viwo ɖe Evi dzeaglã kokoko anɔ eme. You have to accept it. You have to accept it. Míaƒe fiawoe, míaƒe ame tsitsiwoe. Ne wokpɔe be vi dzeaglã ɖewo le nu gblɔ, ne wole nu ƒo no dzeaglã, excuse me to say, menye to wokɔ va da ɖe wo dzi o. Wònye be nu gbalo le ƒoƒo ɖe. Ne wokpɔ nyɔe yi wole dede le eme. Nu ka ɖevia le didi? Nu ka ŋutsuvia le didi? Nyɔe dina ame wòle. Nyɔe dina ame wòle. Quinny Jonas gblɔ be ne wodzra doa me ɖo ɖe, yi magaƒo nu ɖe wo ŋu o. Mi ame ɖewo mide asi ɖe eŋu, mide asi ɖe eme be ne ƒo nu ɖe amea ŋu vɔ edu ƒe akpa dzi ne ɖe ɖa vi ɖe ne wòakpɔ ŋgɔgbe ɖeɖe na gbea. Ahan. Etɔ̃lia yi magakɔ de me ya nye be ne enye be mekpɔ be ame ɖewo va le etsi ƒodigbewo zã ɖe ŋu be yewoagblẽ agbedome nɛ vɔ eya ƒete maɖe maɖe naneke ɖa o. Nyɔe yɔ ame le gbɔgblɔ le ŋu wɔ ɖe. Ne the the law of nature awɔ dɔ ɖe. Nyɔe yɔ ame le gbɔgblɔ le ŋu wɔ alo amewo le ne le wɔwɔ ne le didi le agbea me ɖe. Nature will have to value it. Aƒe ava tsɔe be me jutɔ wo ta eh, wo ya wa kɔ koklozi kple atukpa ɖe ava ekɔ tsi ɖe anyi ɖe be yi le dzɔgbevɔe ɖi nam ao ao. Ne wònye be ema adzɔ ɖe. Ekema Mother Nature alo mía nɔ mía tɔ yiwo le fukpe fifi la, ne míle fukpekpee gblɔ ɖe, sika yiwo le mía si o dze be míkɔ kpɔ ŋgɔ gbedede na gbeɛ ɖe. Aƒo tsi ame ɖewo ƒe kotoku me, ame ɖewo lɔe kɔ va yi tu xɔ ƒle flat wo le yovowo de ɖe. Ekema ewɔe ne nèle hiã me ɖe. Kɔ wò koklozi, kɔ wò atukpa kple woƒe wain kple woƒe bia kple woƒe akpeteshihawɛ. Ne navae kɔ tsi ɖe anyi, politician yiwo le míaƒe gaɖu yiwo na be mele ŋgɔgbe kpɔ ɖe, nakɔ tsi ɖe anyi nagblẽ woƒe agbe me. Menye ame yi le nyuie di na du dumeawo woaƒo tsi ɖe anyi be yiwo kɔ le agble agble dome agbe dome gblẽnɛ o. Enya sɔe mɛ medi be magblɔe ma. We know the fact. We know the fact. Ahaa. If you look at logic, ne mikɔ susu kɔ da ɖe be ame ɖe le agble dome gblẽ na mi ɖe, ame ɖeke mele agble dome. Ame yi kɔ míaƒe ga yi wòdze be míaƒe te mima ne miɖu. Ya wòdze be ame ne kɔ dzra mɔ ɖo. Eya ta ta si wòdze as wòxɔ accident yi ŋtsɔ wòku. Efa wòxɔ evi wòxɔ accident wòku ŋtsɔ. Politician kɔ ga kɔ de kotoku me. Ne wònye be woate ŋu akɔ tsi ɖe anyi Yegblɔ be woabɔ wò dua. Ne àte ŋu abɔ ame ɖe dua be amea le nyateƒe gblɔ ta ɖem, ekema bɔ politicianwo dua. Ne dua bɔ wò ɖe, ekema míaƒe politicianwo ne wova yi sɔ le dua bɔ me. Ne míkpɔ be woame nene agate ŋu afi ga le ʋe me, woame nene agate ŋu afi ga le eh, Ghana dukɔ me alo Togo dukɔ me. We know the system. Míatɔ Jerry John Rawlings nekpɔ fafa ƒe wòanɔ. Egblɔ be, Ameawo mevɔ̃ na ee Koran o, womevɔ̃ na míaƒe Bible o, womele vɔvɔ̃ na Mawua o. Biblia me Mawu wonya be ahatsoe. Ya wokɔ eya kɔ le swearing hafi woayi ɖe ɔfisi. Nɔvi lɔlɔ, ɖe míle nyɔe di na ʋeɖukɔ. Woado le xɔme kɔ akpɔ ʋu age ɖe eme. Eʋua manye ʋu gbagba anɔ didi le tome na wòe o. Ŋtsɔe nɔ nye wozɔ mɔ yiɛ ɖe aƒe. Makpɔ kaka ko be yewova yi ɖo aƒe abe ae azã ga wuieve Tsɛ dzɔ ɖa wobe eŋua gblẽ le mɔ dzi. Eŋu ma gblẽ le mɔ dzi. Eŋua zɔ mɔ tso Accra kaka. Policiwo le wɔa wɔa si ɖi sukɔ le mɔ dzi. Yata eŋua te ŋu gblẽ. Womete ŋu kpɔ be leke míawɔ ne míadzra eŋua ɖo. Instead of be police officer yiwo nonɔ kpɔkpɔ be ɖe aleke eŋu ya ɖe zi ne nɔ yi check up le ɣleti me, zi ne ne nukae le dɔ wɔ, fire extinguisher wo le doɔ me. They don't care.

Ne ɖewo dzra mɔ ɖo ɖe, anye ne ema mava me o. Ne ɖewo le system me le dɔ wɔ ɖe, enu mawo ƒete mava me. Police manɔ mɔ dzi anɔ ga xɔ. Ele vɔvɔ̃ na driver kura tsɛ. Èkpɔe ɖe. Eya ta magagblɔe ke mi ame yiwo mile aƒe, ne ame ɖe nya do si gbe ko, start recording. Mi, mi, miaƒe phone, mize ne wòade vi na mi. Twenty four seven, mi record police. 24/7 Ne ele aƒeme gbe ɖeka ɣia wòkpɔ be wo video do ɖe ekpɔ be ekema ekpɔ be yehã nane le dzɔdzɔ zɔ. Begin to record and, and share it. Ahaa. Edzɔdzɔ le America 24/7 is one of your woƒe mobile phone is one of your best security wòate ŋu alé ɖe asi. Nɔvi lɔlɔ̃ nyemaƒo nu didi o. mebia dagbe na ame sia ame megaŋlɔ be ne va mɔ dzi dze agba na subscribe ne subscribe vɔ like mana ma video kple ame nɔviwoe nɔvi lɔlɔwoe mianɔ ka me